Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar, eziz türkmenim! Siziň hemmäňizi Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllygy bilen gyzgyn we mähirli gutlaýaryn. Bitaraplyk näme? Düýn Hereketleriň janly ýaýynlardaky teswirleri, pikirlerini okap, diňläp, men siziň bilen biraz bitaraplyk hakynda düşünjelerimi hem-de dünýäde ilkinji bitarap döwlet, Şweýsariýa hakynda käbir gyzykly zatlary, maglumatlary, paýlaşmagy makul bildim. Hany başlalyň onda. Şweýsariýa Bitaraplygyny bir müň sekiz ýüz on bäşinji ýylda Wena kongresinde gazandy. Eýýäm iki ýüz ýyldan gowrak wagt bäri şol statusy saklap gelýär. Ol status bir müň dokuz ýüz ýedinji ýylda uruş döwründe bitarap döwletiň özüni alyp barşyny kesgitleýän Gaaga konwensiýasynda gaýtadan berkidildi. Şweýsariýa hiç bir harby birleşmelere girmeýär. Bitaraplyk düşünjesi halkyň aňynda çuňňur ornaşyp, Şweýsariýada ýaşaýan her bir milletiň, adamyň birleşmeginde, ýurduň jebisliginde uly orun tutýar. Mundan başga-da, Bitaraplyk Şweýsariýa döwletine dünýäde islendik dawada özüniň Bitarap pikirini aýtmak hukugyny berýär. Ykdysadyýet Şweýsariýada eksporta gönükdirilen kiçi we orta telekeçilik giňden ýola goýlandyr. Salgytyň pes bolmagy daşary ýurtly biznesmenler üçin bu ýurtda iş alyp barmaga uly mümkinçilikler döredýär. Muňa Şweýsariýada transhalkara korporasiýalaryň aglaba köpüsiniň ýerleşmegi şaýatlyk edýär. Tebigy resurslara baý bolmasa-da, Şweýsariýa dünýäniň köp ýurtlary bilen ykdysady gatnaşyklary anyk ýola goýandyr. Ylmy-barlag işlerine inwestisiýa goýmakda Şweýsariýa iň öňdebaryjy orunlaryň birini eýeleýär. Korrupsiýa. Şweýsariýa Ýewropanyň iň az korrumpirlenen döwletleriniň hatarynda öz ornuny tutýar. Demokratik prinsiplere esaslanan döwletde halkyň töleýän salgydy, döwletiň milli baýlyklary berk gözegçilik astynda saklanýar. Häzirki wagtda Şweýsariýada halkara guramalaryň ýigrimi iki sanysynyň ştab-kwartirasy ýerleşýär. Mundan başga-da, Birleşen Milletler Guramasynyň iki ýüze golaý döwletden garaşsyz maslahat beriji guramalary Şweýsariýada ýerleşendir. Harby goşun. Şweýsariýada milli goşuny bar. Ol esasan ýurduň goranmak maksady bilen döredilendir. On sekiz ýaşdan otuz ýaşa çenli harby borçlulyk bardyr. Esasan şertnamalaýyn goşun saklanýar. Harby taýynlyklar hemişe geçirilýär. Goşun gullugyna gitmedikler otuz ýaşa çenli aýlygynyň üç göterimini döwlete harby goşun üçin salgyt hökmünde töleýär. Iki müň ýedinji ýyldan bäri aýal-gyzlara harby gulluk etmek meýletin şekilde rugsat berilýär. Ýylda kyrk müň adam harby gulluga çagyrylýar. Gullukdan soňra esgerler öz ulanan ýaragyny ýany bilen alyp gidýär. Wagtly-wagtynda iki-üç hepdelik türgenleşikler, harby okuwlar geçirilýär. Ýewropada Şweýsariýa turizme giň ýol açan döwletleriň biridir. Ösen turistik infrastruktura, tebigy gözel ýerler bu ýurda gelýän turistleriň sanyny gitdikçe artdyrýar. Milli girdejiniň on bäş göterimi turizmden gelýär. Bu bolsa Şweýsariýanyň gaznasyna ýylda bir ýarym milliard dollar girdeji getirýär. Gysgaça, sanasaň, sogaby bar diýleni. Dünýäde iki sany ykrar edilen Bitarap döwlet bar. Bu Ýewropada Şweýsariýa hem-de Aziýada biziň ata Watanymyz Türkmenistandyr. Birinjisini men size gysgaça aňlatdym. Ýigrimi bäş ýyllyk Bitarap döwlet Türkmenistan. Bu gysga wagtda biziň döwlet bitarap bolup näme iş etdi? Aziýa sebitindäki ýeke-täk ylalaşdyryjy bitarap döwletiň abraýyny götermek üçin nähili hereketler edildi? Gynansak-da, Türkmenistanda bitaraplyk statusy dünýäden ýurduň içini gizläp, halka zulum edip, diktatorlyk režim bilen höküm sürmek üçin garaňky bir perde hökmünde ulanylýar. Eýsem, türkmen halky demokratiýa, bitaraplyga taýynmy? Bu il-ýurt bähbitli halkara syýasy bitaraplygy Biz, geljekde halkyň bähbidi, türkmeniň geljekde at-abraýyny götermek üçin ulanmaga taýynmy? Bu soraglara men siziň pikirlenmegiňizi isleýärin. Oýlan türkmenim! Ýene bir gezek Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllyk baýramy hemmäňize gutly mübärek bolsun adamlar!